biahalmi lehnak ah a si. Mm, ka duhmi tete kha tampi ka vun thiam lo. A hmasa bik ah hi bantukin uh, can kan ngei khawmi hi a sunglawi tuk tiah ka ruah. A ruang cu biam han kha zeitin in a chuah khawh lai tin kha kan i zuammi a si ko caah hi mi kan i ruahmi nih hin biam han hi a chuahpi hrimhrim ko lai timi zong kha kan zumh caah hi hi can tha tuk si tiah ka ruah. Cun uh, atu zan tuzing bia kan i ruahnak ah a kan zohtu kan Chin miphun kan mipi hna nih na kan theihthiam ding le na kan ruahpiak ding ah a hmasa ah vun nawl ka duh hna zan a sau ko cang nai chan zong chan saupi kan hman ko cang na in chim duhmi tete cu a tampi ko na tein a toi kho chung in chim kho nak tu ka rak i zuam lai a ngei a chiami a thin a hungmi kan si tikah Bia kan chim tikah emotion tete tlawmpal aa tel kho. Cucu aa telmi cu a ruah zia na kan thiamnak lai zangfah kan i nawl hna i cun atu zan ah kan chimmi paoh hi kanmah ruahnak si loin le kanmah nih phuahchawmmi tuahchawmmi si loin a si bakmi kha kan chimmi a si tikah cucu a si bakmi chungin khin CDF-Hakha lei nih conference an tuah lio i an chimmi in siseh, cun an statement an chuahmi in siseh, vun tuah a chunu law zeide thilral hman a si timi kha na kan hmuhpiak ko lai timi kha mipi lei ah nawlpalhnak le vunsomnak amsa ah tuah ka duh. A pahnihnak ah Hakha CDF tiah Hakha min kan hman lengmang caah Hakha kan mipi hna nih Nan theihnak nan hna a kha kho men. Cucaah cun hi bantuk kan chim lioah Hakha mipi vialte kan i ti duhmi hna a si lo timi te kha na kan theihthiamnak lai zangfah kan i nawl hna. Hakha CDF tiah min kan hman lengmang lai tikah a kan dawtu Hakha CDF chungah a ummi kan hawile kan kawm kan miphun cah rian a ṭuanmi vialte zong Hi bantuk kan hman lio tikah nan hna nih a theihnak a kha khu men a ruah zia na kan thimnak lai zangfah nawl kan duh fon na i Hakha CDF nih hi bantuk thil kan vun ton tikah hin Hongtlang khuami le chungkhat ni zong in kan duh hrimhrim lomi le Kan ruah duh lomi, kan ton duh lo bakmi kan vun ton tikah kan lung cu a ṭha hrimhrim lo. Hakha CDF hi Hmawngtlang khuami le chungkhar hna nih comment tete ah nan ṭialmi le nan chimmi kan hmuhmi cu Hakha CDF hrawh duh ah rawk seh timi duhmi nih an chimmi le an ṭialmi si hei ti bantuk kha tampi kan hmu. Hakha CDF hi kan miphun dothlennak caah biatak tein a dir i thisen a chuak i nunnak a pemi hna an si tikah kan upat hna, kan ṭihsah hna, kan dirhpi hna timi zong kha vun chim ka duh. Cun kan fapa, kan naupa Sang Sang nih Fongda dirhmun a ni in amah zong nih a rak dirhmi Hakha CDF kha zeitik hmanh ah Hmawngtlang khuami le unau hna nih kan fapa Sangling nih Phongra dirhmun a rak tuahmi kha zeitik hmanh ah kan hrawh lai lo i kan deuh fun lai lo i uh, a hrawh ding kan duh hrimhrim lai kan dirhpi peng lai timi zong kha vun chimchih ka duh. Cun a pahnih ah Hakha CDF ah hin kan naupa David le Cungpi zong nih an nunnak an pek cangmi a si. Hi bantukin kan fa kan nau hna nih nunnak miphun le ram caah an peknak mi miphun caah ram kan ṭuannak hi Hmawngtlang khua nih thihnak thisen kan hlut